Pêvajoyeke dijwar e beguman. Kurdistana Sûriyê rojeva di qonageke girîng de derbas dibe. Tiştên ku çêdibin tiştekî ne çaverî kiribû kêm hatiye dîtin awaya lezbûna bûyeran. Lê hûn kesên ku min dişopînin dizanin bi mehan e min hewl dida rasa vê rojê bikira bal bikişanda ser xetereyên ku nêzdîk dibin. mixabin, dema çav naxwaze bibîne, nabîne, dema guh naxwaze bibîse, nabîse, dema ziman dixwaze lal be, lal dibe. Lê hûn ji min bipirsin, ne tiştekî me çaverê kiribû, ji me ji ve dihat nêzîk dibû ev xeterî, mixabin hinek pîvan û tedbirên me kurdan ne cî dabûn. Yanî û bi xwe jî ez giraniya xwe didim, bala xwe didim, çawa mirov divê rewşe de Hêşiyê xwe baş bibîne ku bikaribe ji vê rêya dijwar derkeve, ji tuneleke şevrekê derkeve xwe bigihîne ronîyê. Hemî bala min, giranîya min di rû de ye. Bi xwe jî taybetî xwişkî Burayê me li Kobanê hîn di du hezar û çardeh an vir de pêkiriyek me taybet heye. Ev hinek hezkirineke taybet navbera min û we heye. Hûn dizanin

Taybetî di van rojan wiha çetin û dijvar de tenga ve ez pirtir bala xwe didim twîtrê ta ku cîhan agadar bikim û bi xwe vîdeoyên ku ji wir tên Delîl Ramazan, Hêvîdar Heranî, Ehmed Îsmaîl Şexo, rêxistina mafê mirovan ya Efrîne hineke tên tim agahî dişînin ev dibe pir di bin alîkar ku ez bizanim çi diqewime ji ber ku cîhan pir caran ji min dişopînin ka Kurd ên Sûriyê çi dikin, çi difikirin, çi dişînin lê spasîya Xwedê Çawa kurdî me Sovyetê dibêjin dibêjin şikur jî xwedê re ji şems re ez jî dibêjim şikur jî xwedê re şems re niha em dibînin ku rewş baştir dibe cîhan pê dihise ku rewş çi ye û hem li Washingtonê û hem li cihê din deng dengên mezin tu hevdû derdikevin. Ba wanê jî niha cihekî girîng de dilîze em dikarin bêjin ne dûr e ku gelê me Kobanê ji ber rewşa çetin dijwar bifilite rizgar be. Beguman ez yek ku min dişopînin dibînin ez tim dibêjim tevê ku tevê ku rewş xirab xuya dike piraniya cîhanê li kelaka me ye. Piraniya gelê Amerîkî li kelaka me ye, li pişt me ye. Gelê Amerîkî, Kongresa Amerîkî, medyaya Amerîkî, think tankên Amerîkî û tene pirsgirêk çi ye? Pirsgirêk hinek ji aliyê Kurdan re lawazî û qelsî û sistî heye, hebû û heye. Ew jî dibe sedem ku Dostên me, hevalên me, hevbendên me fehm bikin çi diqewime. Tim di bîra me de tiştek hozir heye di mejîya me de ku dinya agahdar e em çi dikişînin. Na birayên diran, xwişkên diran dinya ne agahdar e. Ew erka te ye, erka min e, erka wî ye, erka wê ye ku em dinya serwext bikin, dinya bibihesînin çi diqewime, çi çi tê ser serê me. Di vî warê de mixabin, mixabin û mixabin kurd gelek sist in, lawaz in heta niha jî nikarin medyayê kar bînin, dîplomasiyê kar bînin, medya civakî kar bînin, medya dijîtal kar bînin, raya giştî bîra giştî ya cîhanî kar bînin. Bifikirin, hizir bikin. Hêzên colanî hem êrîşê kurda dikin, hundirêyên DAIŞ'î ji zindanan berdidin û hem jî propaganda berda dikin ku kurdan ew derxistine. Yanî bi du awayî malweranî xirabî hem berdana wan tundreyan DAIŞ'îyan û hem jî avêtina vê yekê ser stîya kurdan. Ji ber ku medyayê baş kar tînin, ji ber ajendeya xwe bi kar tînin, dikarin tiştê ku dixwazin bînin derxînin pêş. Lem bixabin ew biryarek me ye ku tim xwîndê de bi salan e taybetî medyayê Rojava rolekî aktîf nelîstiye, rolekî karîger û çalak nelîstiye. Taybetî di rojên wiha de ew çalak, ew lawazî, ew qelsî pirtir xuya dibe. Ji ber ku divê tu dengê xwe bigihînî cîhanê. Divê tu xelk û alem agadar bikî. Lem bixabin ew yek nayê. Lê dîsa jî Bi xêra medyaya Herêma Kurdistanê, medyaya Bakur û dostên me li Washington kesên wisa dilsoz, kurdperwer ku hewl didin dengê kurdan dengê wê taybetî dengê rojava bigihînin cîhanê. Yanî divê ez hêvîdar bim piştî borandina vê bahozê, vê firtine, vê tofanê Kurd hinek hinek serê xwe dêrnin ser ser ser xwe û bifikirin. Em di ku de şaştî dikin çawa em dikarin hinek tişta pêşî bigirin, dîplomasîya xwe çawa xurt bikin, ragihandina xwe çawa xurt bikin, çawa em careke din tiştek wiza hat tofanek li ser me hat em tedbîra xwe bistînin. Ew gelek gelek girîng e. Yanî dîplomasî cihê seyr e. Tu li Washington, tu li Amerîka Deh sal in davî tu rojava Amerîka de bî navekî baş ji xwe re çêkî lê dema tenga bî tu nikarî bi xwe bigihînî cihê dî. Yanî xêncî te gulê te her kesî di mûxa xwe de dengtir tune. Ev jî seyr e. Ew pirsekî pir mezin e. Dibe mirov yên ku rojava rêve dibin hinek serê xwe bi van pirsan bihişînin ji ber ku îro ne sibe sibe ne du sibe dîsa mirov dikare rûbirûyê van tiştan bê jî dibe dibe tedbîr hebe, amadekarî hebe, hazirî hebe. Niha ez tim dibêjim gelê me pê pişt me li ser çi dibêjim? Çima xwe dibêjim? Ji ber ku ez li vir dijîm. Hejdeh sal in. Deh û heşt sal in ez li vir dijîm. Ez li vir dixebitim. Têkiliya me heye. Rojane diaxivim. Dipirsim. Ew ji min dipirsin. Agahî didim. Aniha ez dibînim hinek Kurdên me reş û spî awayeke reş û spî Amerîka em firotin. Amerîkî dijî em wekî kawada kar anîn avêtin. Ne wisa ye. Birayên dira, xwişkên dira ne wisa ye. Amerîkî, piranî Amerîkîyan

Aslê spî dest dimile her tişt ez ê biryar bidim. Di kabîneya yekê de gelek kesên giran hebûn ku şahsiyeta wan giran, tecrîbeya wan giran wekî Matt, Mattis, Brett McGurk û Brett McGurk gava din û daxuyaniyek de bawer dikim hûn dibînin bi serxweşkirêkê piştgirêkê xurt nîşan dide. Yan aniha di kabîneya Trump de hemî her kesên ku heyî bê şer tu meç dilsozê Trump in. Yanî naxwazin wî ejder bikin, naxwazin Bêjin ma wisa em bi wî awayî bikin baştir nabe yan jî tu şaşî qet tişta wisa tunî her kes ku Trump dilive Trump jî dosyeya Sûrî min gotibû çiya êdî ku kesên ku min dişopînin zanibû wan tişta naxwazim dubare bikim dosyeya Sûrî jî dabû balyoziya Tirkiyê yê Amerîka balyoziya Tirkiyê jî li Enqere rûniştiye mala wî Enqereyê bawer dike ku divê Tirkiye li Rojhilat Navîn xwedem gotinê herî mezin be ji ber ku ew axana bere yên Tirka bûn loma jî mafê Tirka heye ku wek bere desthilatdar be Pekem çawa dibin şore Tirka dere bas be gotina Tirka pere bike. Nirina wî osaye lê pir kes hene buha naxwe kir. Îro Wall Street Journal min di Facebooka xwe de ji bela kir berê ku ez rakevim saet sise bo tiştota dereng hat. Yani Wall Street Journal rojnameyeke gelek giring e li Amerîka. Rojname sermaye ye, bi karsazan e, zengînan e, muhafazekar e, parêzkar e, konservatif e yanî. û Trump jî bi awayek girîng li Wall Street Journal dinêre. Wall Street Journal çawa dibêjin bombek avêt li ser Tom Barak. Dibêje tu Kurda tene dihêlî, tu nankûrî ji Kurda re dikî, tu dilezînî, tu zirar digênî doza şerkirina dijî DAIŞ'ê, tu berjewendiya Netewî ya Amerîkî dabêjî xetirî ye, tu bi perspektîfekê, bi çerçeveyê berjewendiya Tirkan li Sûriyê dinerî. Û zimanekî gelek xurt bi kar tîne Wall Street Journal. Îro mirov daxuyaniyên tombarak dibîne nermbûneke ye. Nizanim balave kişand yan ne. Ew nîşana vê yekê. Yani ji ber ku saxteke mezin e ku Wall Street Journal bi wî awayê sernivîs yani ne makale sernivîs e nivîsa rojname bi giştî ye ew ya wan e. O rojname ku Trump bixwe jî cidî digire. Dema CNN pirsek dike wekî mînak CNN, NPR, ABC Trump dibêje fake news. Yani hûn nûçewan e sexte ne, derebçî ne. Wall Street Journal ne wisa. Trump cidî digire, rêz digire. Ku ji vê rojname nivîsek wiha tê girîng e. Ew çi nîşan dide? Gotina ku ez tim dikim. Yanî piştgiriya ki mezin ji me re heye, ji Kurdan re heye. Kongres pişta Kurdan e, Bîra Giştî ya Amerîkî pişta Kurdan e, Think Tank pişta Kurdan e, medya Amerîkî pişta Kurdan e û ew ji vê yekê. Hema çend deqe piştî vê belabûna vê sernivîsê vê çaxê Nick Santorum, yek ji senatorên berê yên Amerîkî û berbijare seroktiyê ji bo partiyê komarî yanî kandîd, namzet, Çawa her partî namzeta xwe yek pêşî pênc kes deh kes car dikevin, dawî de yek dimîne. Li Nîk Sentrum yek ji wan bû lê bi ser nekevî. Lê di di siyaseta Amerîkî de hetin hev diraniyek wî heye. Ciyekî wî rêzgirtî heye ew dibêje ew peyva xiyanet bi kar tine. Dibêje Tom Tom Barak xiyanet li kurdan dike, xiyanet li xiristiyana dike, Çînkî xulisiyan di bin parastina Kurdan de bûn, Kurd jî hevbendê me bûn. Divit wiha nabe. Ew jî dibêje ku dîsa bi perspektîfa Tirka tev digere, dilive. Divê jî posta xwe were dilxistin. Niha bangên mezin hene ku ji qirkirina ser Durziya vir ve dibêjin Tom Barak nûnerê taybet yan jî balyozê herî xirab e ku hatiye dîrokê Amerîka. Ji ber ku ew berjewendiya Amerîka, mesleheta Amerîka pêş çavan nagire. Berjewendiya Tirkiyê û Kendawê girîng digire.

Nivîsa Wall Street Journal min got destpêkê nê dawî ye û wekî çawa mirov gogekê berfê tol dike, lol dike, mezin dibe, ew wisa be. Çunku çunku pir kes ji vê rewşeyê nerazî ne, Ahmed El-Sharra dibînin wek Colanî û Colanî dibînin wek Heteşê, Heteşê dibînin wek El-Qaîde. Lê çi ye, tim dibêjim çardeh Gulanê, meha penc Gulanê di civîna Erebistana Siûdî de Trump hate îknakirin, hate qanekirin ku derfetek bide şera şera.

Em ê wekî Amerîkî, ez ê hêzên Amerîkî herî hêdî bikişînim. Bînim malê, leşkerê xwe bînim malê, Sûrî jî hêdî çareserek bibînin baş be. Loma dema Kurd jî dibe em, dibe çawa dibêjin mirov hinek rastiyê biaxe. Tim carina sosyal li vir tiştên teal dibêjim, hinek kes nerazî dibin, moralê me dişkênî. Çend heft çend meh berê min hinek rexne kiribûn, bal kişand min van rojan a, kesekî ku wisa hejaye xwe aciz kiribû, yanî min jî gotibû tu nemecbûr temaşe bikî. Dûre me bi hev re telefon kir me mesele çareser kir. Ti dibe tu ez ji ber bêjim. Ez ez wek birayekî be ez wekî dostekî be hûrekî be ez di xwe de erd dibînim tiştê ku ez dibînim tiştê ku çavên min dibînin tiştê ku mêjiya min dixwîne ji ber bêjim bi we re parve bikim bi hêviya ku hûn fêde bikin. Ya min ba pir caran bînin bîra me tiştê herî mizginê min daye me. Min berê her kesî min daye. Di heman demê de dema xirabî tên, bahoz tên, furtina tên gerek ji ber bêjim miran e, xwişkin e, bahoz tê, tofan tê nêzîk bin çarek bibînin. Loma jî hinek cara mirov wisa aciz jî dibe. Lê min ez wek deyndarê gelê xwe dibînim xwe, welatê xwe dibînim. Loma jî ji bo re tiştê herî girîng û xortekî me, zarokek me neyêşe, lingê wê neyêşe, destê wan neyêşe, gencên me, xwişk û birayên me, Carê xwe feda nekin. Ez loma ji wan re dibêjim. Yanî rewş wiha ye di sive rojê de ez çavre dikim hîn deng zedetir bûn baştir bûn. Lê divê pêşengê kurdan, rêveberiya siyasî û leşkerî ya kurdan li rojava jî hinek hinek tişta rast bikin. Yanî bi vî awayî nabe bersiv. Dema tu dibînî keştiya te yan jî erebe te, makîna te diçe ber wê geliyekî, nevalekî divê tu direksiyona badî yan jî hêdî bikî yan jî cihêkî bisekinî yan jî tu jî bêjî hevala xwe tu vere tu baş î ez bestîya me. Yanî hinek tiştê wisa lazim e. Dema tu nekî ver al digere, wer digere makîna dikeve. Rewşa rewşa rewşa kurdan jî di rojava hinek wiha bû. Yanî pir şaştî têne kirin ev şaştî jî bi mehana têne kirin, bi salana têne kirin û rast nayên jî rastkirîn jî. Niha wekî mînak Amerîkî rexneyên mezin li tombarak dikin, dibêjin siyaseta tirka ji xwe re dike bingeh digire. Divê ji posta xwe were dûrxistin. Ew bi çavekî tirk bi qeterî nêzîk dibe. Heta niha kesên ku ser navê Kurda daxwin helwesteke xurt nîşan nadin. Yanî Wall Street Journal, rojnameya Wall Street Journal jî êdî daxwe, pêşiyeke ji vekîrê ye, tu dikarî rexne bikî. Heta niha jî em nabînin. Îro gawa dînin min belê ku veşarê bikim, min hinek daxuyanî twît dîtin. Twîtin seyr in mirov, mirov

Taybetî jî Trump bi wî awayî dixebite. Dema tu bixwe rêberên te berjewendiya gelê xwe biparêzin kes aciz nabe, kes hêrs nabe, kes tore nabe. Ji ber vê hêndê jî min îro ser post postek jî nivîsî. Yanî dive dive hinek di helwestê xwe de cesaret bin. Kurd ne ku di siyaseta Sûrî de ji bo Washington navê Kurda hatiye jêbirin, xizek hatiye danîn. Na ne wisa. Yanî Kurd heta niha jî pir girîng in. Nehewceye mirov reşbîn be, dengên mezin derdikevin û hîn derkevin. Çimku şikû Colanî nikare bibe alternatîf ji Sûriyê re. Kesekî ku werankere, xiraker e, kujer e, dîroka wî gemar e nikare rûpeleke paqij veke. Yanî alevî ji we desthilata demkî li Şamê nerazî ne. Durzî ji we desthilata demkî nerazî ne. Her kes jî zanîbû yanî Qet ne kesek ne zanibû. Min zanî bû ku dora kurdan tê û min jî zanî bû jeh. Min ji we re jî got, Helebê jî nas sekine ev tişt. Çavek tahma xwîn ketiye devê gur nas sekine wisa wisa hatine. Lê girîng ev e aniha mirov nehêle nehêle aliyê din tişt pêş keve. Destketina kurdan pirtir zirar digihîne. Hemî hewl wiha ye, bawer dikim hem nava rojava hem dervê rojava kesin wekî me jî hewl didin. Hişyarî ava bikin, hişyarî çêkin da ku gelê me taybetî gelê Kobanê were parastin, xeterê ser wan werin dîtin, dinya alem bi behs e. Lê di heman demê de dibe dibe hinek tişt jî werin guhartin. Eger neyên guhartin bi şaştiyê hêyî encamên nû, encamên pozîtîf nayên standin. Her careke tu şaştiyek dikî, encam jî aynî dibin. Divê tu rêbaza xwe bigorî. Hinek tişta ji rêkeke din herî, carna tiştekî nû bikar bînî, carna tiştek jî berdî. Yanî xwe nû bikî da ku nekevî heman şaştiyê. Lê tiştek ku ez dibînim şaştî tune dubare kirin. Yanî di dema seferberî hate îlankirin hem di nava kurdan de hem di dervayê kurdan de raperînek çêbû. Yanî rabûna serpiya çêbû. Her kes pê hesiye ku rewş rewş krîtîk e. Loma jî ew di rojin dengekî baş vedide. Tostê Kurda hikûmetê xwe rêxme dikin, dewletê xwe rêxme dikin, hûna nûnerên xwe li parlamentê radikin. Kurd xwepeşandan dikin, Tostê Kurda xwepeşandan dikin. Niha dîsa yani her carek wiha dibe, dibe agirbest, agirbest, agirbest. Poxa agirbest divem fam bikin. Agirbest ne ku agir êdî agirbest e. Agirbest wekî taklîd bi kar anîn. Wekî xapandina Kurdan tê kar anîn. Tiştek ku ez dibînim, tiştek ku gelek kes dibîne. Yanî dema agirvez pêvendbûn tune be, dema îrade yan jî wîn daxwaz tune be, xwestek tune be, belkî re mana wateya agirvez namîne. Di heman demê de agirvez enerjiya heyî jî, motivasyona heyî jî pûç dike. Yanî bêguman her kes dixwaze agirvez be, her kes dixwaze lê diyar dibe ku şara Rêvebirîya wî agirvez wekî taktîk bi kar tînin, raya giştî cîhanî bêdeng dikin, di birî bejê êrişê Kurdan de bin. Yanî

Gelek kes Ahmet Şerabek Colanê dibînin, ji siyasetê Trump nerazî ne. Îro Netewên Yekbûyî dicive agahiyên ku min do ji do êvar jî gotibû hinek kes li Rojavayê ku dikevin Rojavê. Hin dewletên herêmê dixwazin pirsa Kurdî bînin Netewên Yekbûyî ser Netewên Yekbûyî bidin gotûbêjkirin û qeşkirin. Yanî Fransî dengekî baş derdixin, Alman dengekî baş derdixin. Ji hemûyan girîngtir Li vê derê deng bilind dibin, tînktanken vê derê bilind dikin, saziyên vê derê diaxivin. Yanî divê sermayekî Kurdan heye. Çi ye ev sermaye? Hezkirinek, navekî, sempatiyek baş ji Kurdan re heye. Divê divê ev sempatî wek qazancên siyasî, qazancên dîplomatîk yên mayînde werin sazkirin. Eger wiha nebe.

Li vir jî ew siyaseta heyî mirov dikare bigerîne. Ez ez mayîndê nabînim ku Sûriye bibe rûpeleke nû veke dewlet bibe dewleteke nû piştî Beşar Esad. Yani mantalîte zihnîyete ku heyî heyî xerabtir e ji Beşar Esad. Ne ku ez dibijim Beşar Esad baş e ya lê yên heyî ji wî jî xerabtir in. Çimku bi çaveke tarî bi mêşeke tarî jiyanek dinêrin. Rengûrengî pirçandî pirrengî wek tehlûke wek xeter dibînin. Roma jî anha wekî meha hingifîn e. Çawa jin û mer dizewicin meha hingifîn. Yani Amerîkî jî tevê ku dibînin mes rewş xirab e, şera ne şerê colanî ye. Wekî min gotî ji ber tirsa Trump dengê xwe nakim bes Ewropî wiha difikirin pirtir. Wekî meha hingifîn em ji mesela Sûrî çare xilas bin, bifiltin, Sûriye bişînin, daxwaza peraveriyê qebûl nekin, yê heyî serlevera wan pûç bikin, red bikin bila herin, wisa difikirin. Yani bi bercewendî difikirin. Lê dema li welatekî pirrengî, pirçandî, pirzimanî, pirolî Durzî nerazî bin, Elewî nerazî bin, Kurdî ne Elewî, Elewî heye Elewî heye, Kurdî ne Elewî nerazî bin, Kurdî ne Êzdî nerazî bin, em bêjin Ermenî nerazî bin, Suryanî, Asûrî, Rûm, Grîkî nerazî bin, Çerkes nerazî bin zehmet e. Li xwe nav nav nav Sûnîyan de mirov dibîne, nav Sûryan de jî Sûnî yanî Sûnîyên Almanî sekuler nerazî ne. Loma wek meha hingifîne honeymoon dibêjin bi îngilîzî. Aniha pir kes dengê xwe nake li lobiya kurdî ku awa be awa be dîplomasiya kurdî ku çalak be yani lobi û dîplomasî û siyaseta kurdî du kengê fendekî bandor in karîger in ya pêşî tişta wiha bigire nehêle tişta wiha çêbin yan jî dema tişta wiha çêbin yekser tedbîra bigire her du jî em nabînin li her du de jî em nabînin ne pêşî hate girtin ne jî May têkirin weke Behlîlî dibêjin ma têkirin mudaxale têkirin ku zirar hindik be. Loma jî dibe lê ne ne pir direngî ez ez geşbîn im geşbîn im çunku dibînim dînya çawa li Kurda dinire çîku dibînim bingeheke hîneke xurt heye ku mirov hinek tiştê rast bike ez dibînim sempatiyeke jî xurt jî Kurda re heye loma jê siwar dibêjim pêvajoyeke çetin e ya bi nêrîna min rojên herî xirab li pey me man dijîna pê ve ez bawer dikim hîn baştir be. Lê li Washington jî rewş ew e. Washington jî rewş ew e. Divê divê kesên ku ser navê Kurda dixebitin, diaxivin wiha bikin ku ev cemawer, ew girse, ew dengê mezin ku heye bi dengê dengê wan bilindtir bikin. Wana rakevin ser piya. Ew li tim li te dinerin. Li te dinerin. Heta ku Ewropî, Amerîkî wisa ne. Divê tu bixwazî. Divê tu mesaja xwe yekser bê jî. Divê tu ji wan re biaxî. Divê tu derdê xwe ji wan re vekî. Tu li hêviya hêviya wan bimînî e, dinya alem tonek problemê wan hene. Amerîkî ekonomî xerab li wir. Bêkarî pir zêde bûye. Ajenda Îran e. Ajenda Rojev yanî ajenda Rojev Grînland e, Danimarka e. Ve lez duye laye. Sûriye di reza pêşînê ya siyaseta Amerîkî de êdî cî cî nagirin. Divê hûn ev tiştan were dîtin. Lê tu bi xebata xwe, bi siyaseta xwe tu dikarî xwe careke din bînî reza pêş de ku alem ji te agahdar be.

Ez hem mirovek realîst im, rastîn im. Tu car dernakevim pêş hesabê xwe Facebook, tu car tiştên ku bawer nakim ji we re nabêjim, tu car dernakevim ser ronahî, ser Rûdaw, ser Kanal heşt, Kurdistan bîst û çar, tu car tiştên ku bi xwe bawer nakim nabêjim. Pir caran telefona min dikin ez dibêjim tiştekî nû tune, naxwazim beşdar bim, spas dikim, ez naxwazim beşdar bim ji ber ku agahiyek nû tune bidim, tema şivan e. Divê ez agahiyên nû hebin, şîroveyên nû hebin ku ez Bizan tiştek nû didin. Ji ber ku tiştê nû hene, min min re weşan ji we re pêşkêş kir. Da ku ji we re bêjim, bi we re parve bikim. Yanî tiştê ku bawer dikim, ji çawa ez dipîvim, ji deh cîya dipirsim, agahan ku ez ji we re dibêjim, em ê zanîn in. Ez îdam jî da jî nabêjim, bi awayekî sansasyonel, komployî jî qet napeyivim. Dikarim bêjim. Li rojên herî xirab li pey me mane bi xebatekî baş bi moralekî baş mirov dikare xwe ji ber li bijî xilas bike ji ber ku cîhan cîhan ji tim min tim bawer kiriye piştî çiyayan jî dostê me hene hevalên me hene ez felsefe min ev e yanî ne tene çiya pişt çiya jî gelek hevalên dostê me hene ev deh salên dawî donsdeh çardeh salên dawî cîhan ji me re nîşan daye dostê me taybetî jî Kobanê vê yekê baş dizane Çawa dinya alem ji bo bewa nirabû. Cîranên me temaşe kirin, wekî fîlmek temaşe kirin, temaşe dikirin. Amerîkî ta ji Bahreynê, ji Îmarat, ji Qatar firokê xwe rakirin, alîkariyê kurda kirin. Yanî ew çi nîşan dide? Demek dinya xemate dixwe. Dema dinya te girîng dibine. Ew yanî mirov xwe wisa beçare nebîne, hêza xwe biçûk nebîne, sempatiya xwe biçûk nebîne. Yanî kurd têne hezkirin. li vir dema dibêjin hese de belkî belkî kurd tê dîtin alem sed yani tevî ku nûnera kurdan pir caran nedixwast navê kurd bînin ser ziman li Amerîkî binir kongresa Amerîkî binir ser roj çar roj binir daxuyanê dibêje Kurdish people gelê kurd yani daxuyanê Fransî binir dibêje kurd gelê kurd Alman de binir yani tu kurdî

Kurd jî binêr, Kurd jî Herêma Kurdistanê çawa rolekî baş dirîze bi dîplomasiya xwe, bi ragihandina xwe, bi alîkariya xwe madî, xêrxwazî. Kurdên Bakur tevî ku ev qas bi rewşekî xerab de ne, nikarin nefesê bikişînin. Çend roj in rabûne ser pîya di hewlên xwe hewil didin ji bo ve bibin bêhên nefes.

Bi qaldana Îsraîliyan bi zanê çawa em dibêjin bi têbazana Îsraîliyan ew qas xebat dike ew senatore din jî yani hene dostê me hene dostê me hene eşkere alî kar dikin dostê me hene pişt perde alî kar dikin lê yani li Ewropa li cihê din dibe dema Kurd derkevin kolanan dibe baldar bin doza Kurdî doza Kurdî nekin dozeke tund û tuj şiddet zarar negeyînin ciyê ku lê dijîn. Avahî, avêtin ser avahiyan zarar dayîn. Yanî doza kurdî, xurtiya kurdî jî kut e, dozeke rewa ye, dozeke mazlûm e, dozek ku heq e, mafdar e. Ji ber vê yekê jî hinek caran min çend dîmen dîtin, rastî dibe dibe baldar bin, yanî xort baldar bin, nehêlin ku doza kurdî zarar bibîne. Di dîrokê de hinek xeletî hate kirin li Ewropa. Heta niha doza kurdî nekariye vê mohrê li ser xwe rakir. Yanî dibe dibe Kurcê di baldar bin. Bêguman welatê te bin agir da ye. Dayika te, bavê te, xwişk û birayên te, xarzê te, birazê te ji wan xema doxî. Dixwazî dengê wan bigeyînî. Lê bi awayên awayên nermik, awayên pasîf çawa Gandî Gandî kiribû. Yanî bê li bê şîdet awayê baştir hene ku sempatî çêdikin. Elem pirtir piştgirî dide te ne ku ji te dûr dikeve. Bi vî awayî dibêjim. Bizanin ku piranî piranî pişta Kurdan e û rakirina vê piranîyê serte dimîne, serxebata Kurdan dimîne û yani medya Amerîkî jî rayek ji Amerîkî jî wiha ye ez pêşbîrî dikim di rojên pêşiya de hîn deng mezintir bin. Siyaset ew siyaset jî dikare biguherîne. Trump pir caran tevî ku wisa înat serhişk xuya dike. Prag mirovekî pragmatîst e, dizane çawa xwe bigurîne. Dema dît tengav did, Trump du caran li ser Kurda peyivîye vedaviye, her du caran jî bi zimanekî baldar, tiqat, hîşyar axifiye. Yanî ji ber ku dizane Kurd Kurd tên hezkirin li Amerîka, Kurd sempatiyek ji Kurdan re heye. Loma naxwaze bingeha xwe jî aciz bike. Bingeha Trump kes in ku anîne Trump anîne qasra spî. Ew kesana artêşa Amerîkî piranî ji van ji van hereman pêk tê. Yani herema başûrê Amerîka ku Partiya Komarî xurt e ji ber kulebir aborî ne baş e sanayî ne xurt e pir kes tevlim leşkerê Amerîka dibit. Herek baş distîn û profesyonel e leşkerê Amerîkî. Tev li vê dibin xwendin belaş e pir alîkar be yanî loma jî ew kesana diçin mala xwe bavê xwe diyê xwe re dibêjin Me kurd dîtin însanê baş in çawa alîkar dibin. Yanî kesê ku Trump xwînêne qesre spî ew kesana kurdan nizanin hez dikin. Loma jî Trump jî naxwaze gotinekî xirab li ser kurdan bihişe. Tim diqet e. Vê rojê digot em herdu jî herdu alî jî hez dikin. Bi me re ne. Pêr jî ji Rojavayê gotibû Tamam wana me pere daye gelek pere birine. Bila me em alîkariya we bikin. Yanî dixwaze xetekî balanskirî hevsîn bimeşîne. Ew jî ji ber wê yekê. Yanî ji ber ku zane sempatiyê ku cem kurda heye. Ew bû. Xelk xwe tengav nekin. Rast rewşa heyî bibînin. Xetirê heyî bibînin. Lê di heman demê de cihê ku mirov dikare pir tişta baştir bike jî bibînin. Pir derfet jî heye ku Sibe ji îro baştir be, du sibe ji sibe jî baştir be. Bi vê awayî zirabê xwe herî germ ji we